waganu wake atũũre muoyo, o na ningĩ ũrĩa waheire ndungata ciake hinya na wathani, nĩgeetha imenyithie na ciĩre andũ ake arĩa maherete, atĩ nĩmakirĩrwo mehia mao na mehererio. Nĩwe ũkiragĩra na akeheria mehia ma andũ arĩa othe maheraga na ma, na ningĩ arĩa metĩkagia ũhoro mwega wake mũtheru matarĩ na mathangania. Nĩ ũndũ ũcio nĩ tũmũthaithe atũme tũhere na ma, na atũhe roho wake mũtheru, nĩ getha maũndũ marĩa tũgwĩka hĩndĩ ĩno mamũkenie, na ningĩ atũme mĩthiĩre itũ ya matukũ maitũ marĩa matigaire ĩtuĩke mĩagĩrĩru na mĩtheru, nĩ getha matukũ maitũ mathira tũkona gũkena gũtagathira, Nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ, tũnyitanĩre ihoya rĩa Mwathani Ithe witũ wĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩa Mwathani Ihoya Ithe ũtũteithie, witũ arogocwo o na Mũriũ o na Roho Mũtheru. o ta ũrĩa gwatariĩ kĩambĩrĩria, na ũrĩa gũtariĩ rĩu, na ũrĩa gũgatuĩka hingo ciothe,

Mwathani agocwo kanitha tũgũthoma ithomo kuma ibuku rĩa Zefania igĩrĩ mũhari ka mbere nginya ka ithano wĩcokanĩrĩriei hamwe ĩni Kĩmũnganei kĩũngano, inyuĩ andũ aya a rũrĩrĩ rũtarĩ thoni, wĩcokanĩrĩriei o mbere mũtanahingĩrio ituĩro, tondũ mũthenya warĩo wĩhĩkĩte o kwĩhĩka, o taarĩ mũũngũ ũkũmbũrwo nĩ rũhuho. Wĩcokanĩrĩriei mũtanakorwo nĩ marakara marĩa maakanu ma Jehova, o na mũthenya ũrĩa Jehova agaakorwo amũrakarĩire ũtanamũkora, Cariai Jehova inyuĩ andũ othe arĩa ahooreri a gũkũ thĩ, o inyuĩ mũtũire mwĩkaga maũndũ maringaine na matuĩro make ma ciira. Mwĩcarĩriei mĩthiĩre ya ũthingu o na ya ũhooreri, o na ya ũhooreri. Hihi no kuona, hihi no kuona mũgĩkaahithwo mũthenya ũcio wa marakara ma Jehova. Hĩndĩ-rĩ, Gaza rĩgaatigwo o ũguo ũtheri, narĩo Ashikeloni rĩanangwo o kwanangwo. Andũ arĩa marĩ Ashidodi makaarutũrũrwo mũthenya barigici, narĩo Ekironi rĩthario ta mũtĩ ta mũtĩ ũgĩ ta mũtĩ ũgĩkũũrwo. Hĩ! Kaĩ andũ arĩa matũũraga ng'ongo cia hũgũrũrũ-inĩ cia iria, o rĩrĩa A rũrĩrĩ rwa Akeraethi marĩ na haaro-ĩ! Ningĩ o nawe, wee Kaanani, ndũrĩ hingo ũtakahingĩrio ituĩro rĩrĩa watuĩrĩirwo nĩ Jehova. Wee bũrũri wa Afilisti, nĩkũniina ngaũniina biũ, o nginya wage andũ a kũũtũũra, gĩkĩ nĩkĩo kiugo kĩa Mwathani.

Aroikara na inyuĩ. Aroikara. Mwathani tũiguĩre tha. Kristo tũiguĩre tha. Ithe witũ ũrĩ igũrũ. Rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku ũũke, ũrĩa wendete wee nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia ũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ. Amen. Mwathani, onania tha ciaku kũrĩ ithuĩ. Na ũtũhe ũhonokio waku. Mwathani, rathima aramati aitũ. Tũthikagĩrĩrie nĩ ũndũ wa tha ciaku hĩndĩ ĩrĩa tũgũkũhoya. Humbĩra na ũthingu ndungata ciaku. Na ũkenie andũ aku athure. Mwathani, honokia andũ aku. Rathima aramati aku. Mwathani, ũtũhe thayũ matukũ maitũ. Nĩ ũndũ gũtirĩ ũngĩ wa gũtũhũranĩra nowe Ngai. Ngai, theria ngoro citũ thĩinĩ witũ. Tũigue thaara ya mũthenya. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kiumia wa ikũmi na ũmwe thutha wa ũtatũ. Rekei tũhoe. Ngai, Wee wonanagia makĩria hinya waku ũtangĩgereka, ũkĩiguanĩra tha na ũkĩigua kĩeha nĩ ũndũ wa ma, nĩ ũndũ wa me, nĩ ũndũ wa mathĩna ma andũ. Ĩtĩkĩra gũtũhe wega waku wa, wa, kũi- wa kũigana, nĩ getha ithuĩ, tũgĩthiĩ na mĩthiĩre yerekanĩire na, mwa- na maathani maku, tũhingĩrio ciĩranĩro ciaku njega, na, tũ, Na tũgaĩrwo ũtonga waku wa igũrũ nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Tũrĩ ithuothe ya Ngai atũhe thayũ wake. Ngai we kĩhumo gĩa thayũ, na wendaga andũ maiguane, nawe tũngĩkũmenya atĩ nĩwe ũngĩtũma tuone muoyo ũtagathira, ningĩ wĩra waku ndũhanaine na wĩra wa ũkombo o na hanini. Tũgitĩre ũmũthĩ ngata ciaku twĩnyihĩtie, o hĩndĩ ĩrĩa tũgũtharĩkĩrwo nĩ thũ citũ, nĩgetha tũkĩhoka kũgitĩrwo nĩwe, tũtige gwĩtigĩra hinya ũrĩa wa mũkuũ aitũ wothe, nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Tũhe Ngai na nĩgetha atũhe wega wake. Mwathani Ithe witũ wa igũrũ, wee Ngai mwene hinya wothe, nawe ũtũũraga tene na tene, nawe ũtũtũũrĩte ũgatũkinyia kĩambĩrĩria kĩa mũthenya ũyũ, ũtũgitĩre ũmũthĩ na hinya waku mũnene, na ndũkareke tũgwe mehia-inĩ, kana tũkinye ũgwati-inĩ o na ũrĩkũ ũmũthĩ ũyũ, no ũtũme maũndũ marĩa mothe tũrĩka mekwo o ta ũrĩa wee ũrĩatha na ningĩ mekage marĩa magĩrĩire mbere yaku hĩndĩ ciothe nĩ ũndũ wa jesu kristo mwathani witũ amen ihinda rĩrĩ tũkũrũgama na igũrũ na nĩgetha praise team yũke na nĩgetha tũgoce mwathani na nĩgetha nake twarĩkia kũgoca mwathani nyina wa anyora oke anyitithanie mahoya mau make

Nĩ tũkũgatha na tũgakumia rĩĩtwa rĩaku rĩega marũcinĩ wa ũmũthĩ, Mũthamaki mwega. Makĩria tũgagũcokeria ngatho Ngai witũ nĩ ũndũ wa gũtwenda na gũtũiguĩra tha Mũthamaki, ũgatũtua matigari ma arĩa marĩ muoyo rĩĩtwa rĩaku Ngai rĩrogoocwo. Tũgakena tũgagũcokeria ngatho Ngai nĩ ũndũ wa gũtũũngania thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Jehova Ngai, na nĩgetha tũũke tũthathaiye rĩĩtwa rĩaku, tũkũgooce na tũgũkumie Ngai, o na tũgũcokerie ngatho. Gĩtĩkĩre nĩ twagũthaitha gũtũrekera mehia maitũ mothe Jehova Ngai, na nĩ getha mahoya marĩa tũgũkũhoya o na ngatho tũgũgũcokeria Mwathani, ciĩtĩkĩ- cituĩke cia gwĩtĩkĩrĩka gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa tha Jehova, na nĩ getha tũkiuma gĩikaro gĩkĩ Mũrungu Mwene Hinya, tũtikae kuma ũrĩa tũkire, no tũhonio ngoro citũ nĩwe, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩkĩo nĩ tũkwenda gũcokeria ngatho mũno mũno Ngai witũ nĩ ũndũ wa rũgendo rũnene rũrĩa ũrehanĩte na ithuĩ nginya haha tũkinyĩte Mũrungu mwene hinya. Tiga nĩ tha ciaku na ũtugi waku Ngai iria wanatũhe tũtingĩkinyĩte haha. Na nĩkĩo tũragũthaitha ona rĩu ndũkae kũreka tũthiĩ tũrĩ ithuiki nĩ ũndũ tũngĩthiĩ tũrĩ ithuiki no tũrĩhotwo. no wathiĩ hamwe na ithuĩ jehova ngai gũtirĩ ũto- ũgwati ũrĩtũtoria na nĩkĩo tũkwenda gũcokeria ngatho ngai tũgĩgũthaithaga mũno nĩ ũndũ wa ndungata ciaku baba arĩa ũtũhete ihinda rĩrĩ rĩa gũtũtungata thĩinĩ wa nyũmba ĩno ngai tũgakena tũgacokeria ngatho ngai nĩ ũndũ wa kanitha witũ wa angirikani handũ wa rũma wĩtĩkĩre kũũhanda wega na kũũrũgamia wega jehova ngai na nĩgetha a- mara- arĩa ũthurĩte matũtongorie Matuĩke a kũrũgama wega na kiugo gĩaku, Jehova Ngai. Na nĩkĩo tũgũthaitha tũgĩkũnengere mũtu- mũ- Bishofu Mũnene Ole Sapit, agĩtongorie Kenya ĩ yothe, Jehova Ngai. Tũgagũcokeria ngatho nĩ wĩra ũrutĩkĩte. Tũgagũthaitha no nĩ ũndũ wa diocese ĩno itũ ya Mount Kenya South, Baba. Wĩtĩkĩre o nawe kũmĩrora na riitho rĩaku rĩa tha, Jehova. Na tũgacokia ngatho, Ngai, tondũ nĩ tuonete mawĩko maku manene, Kũgerera ndungata yaku Charles Mũturi ũrĩa ũtũtongoragia ta Bishop witũ Mwathani, mwĩkage wega no mũiguagĩre tha Jehova Ngai, kũrĩa angĩnyihanyihĩrwo muongagĩrĩre hinya nĩgetha ahote kũruta wĩra waku kwa kũringana na ũrĩa ũkũmũteithia. Tũgagũcokeria ngatho Ngai witũ na nĩ arĩa matungataga nake, arĩa me rungu rwake Jehova Ngai, maheage ngwatanĩro. Na tũgagũcokeria ngatho mũno mũno nĩ ũndũ wa Tina rĩno itũ ya thĩ ndĩgua baba tũgakena tũgacokia ngatho mũthamaki nĩ ũndũ wa ndungata yaku ĩrĩa ũtũhete ĩria ndini ihinda rĩrĩ Ngai witũ ũromwĩka wega ũromũtongoria na ũtheru waku Jehova Ngai ũromũrathimaga agĩũkĩra na agĩkoma Jehova Ngai wĩtĩkĩre tu kũmũiguagĩra tha Jehova Kũrĩ angĩ nyihanyihagĩrwo Ngai witũ ĩtĩkĩra kũmuongagĩrĩra hinya na tũgakena tondũ nĩ tuonete nĩ ũmũhũthĩrĩte na njĩra njega Ngai nĩ ũndũ kuma mũciĩ-inĩ gwake Jehova Ngai korwo ndarĩ na thayũ ndangĩhota gũtũtungata Ngai gĩtĩkĩre kũririkana mũthuri wake ona ciana ciao mabataro mao moyage Ngai witũ maũndũ mahingĩirie merirĩirie oya ngatho citũ mũthamaki marĩa matahingĩte na nĩ matanyĩte wĩtĩkĩre kũmoya na nĩgetha ũmarũmbũiye na wĩtĩkĩre kũmũheaga hinya agĩtũtungata o na ithuĩ tũgũtungatwo ngai wĩtĩkĩre gũtũhe wendo wa gũtungata hamwe nake ngai na nĩ tũkĩgũthaitha mũno ndũkanareke akerira nĩ ũndũ wa gũtungata thĩ ndĩgua no reke rĩrĩa agatũ- agatũũra atũũre atũtaranĩirie na arĩa anatungata makamũkenia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo

Tũgagũcokeria ngatho mũno mũno nĩ andũ arĩa ma- nĩ arĩa matungataga hamwe na mũtungatĩri witũ evangelist witũ Catherine o hamwe na gĩkundi gĩothe kĩa marĩirinda Jehova Juliana Mũhĩnja Ngai ũromeka wega ona ũrĩa megũtungata na matuĩke a kũnyitĩrĩra mũtungatĩri na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire Ngai tũgagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ikundi ciothe tũkĩambĩrĩria na kĩa- na gĩkundi gĩa kama Mathasi Union, kwaya, arĩa othe Ngai witũ matongoragia, wĩtĩkĩre kũmateithia Jehova Ngai na nĩgetha marutage wĩra waku makĩmenyaga ndũrĩ na mũcara no nĩ ũma- nĩ ũrĩhaga wee. Andũ a gũkũ matingĩhota, andũ a thĩ matingĩhota kũrĩha na nĩkĩo tũkũmahe, tũkwenda kũmahoera wega waku Ngai. Tũkaririkana ona yuthi, tũkaririkana ona cia- Sunday school Mwathani ĩrĩa ĩrakũra. Thiĩ ũtongoretie arimũ arĩa mameka- mamatongoragia Na nĩ getha ũmaheage ũũgĩ wa kũhota gũtaara ciana ici kũringana na ũrĩa kwagĩrĩire, nĩ ũndũ wa ũgooci wa rĩĩtwa rĩaku, Baba. Nĩ tũgũgũthaitha mũno nĩ ũndũ wa bũrũri witũ, Jehova Ngai. Mahinda maya ũkoretwo ũhaana ta wĩ na nduma, Jehova. No nĩ tũrakwĩhoka tũmenyete wega nĩwe wĩ na kĩhonia kĩa bũrũri ũyũ. Ti mwena wa thirikari, ti mwena wa ũregani tũngĩrũgama naguo. Ithuĩ tũrũgamĩte na kiugo gĩaku kĩa ma atĩ wee nĩwe ũhotaga mbaara ĩrĩa tũtangĩhota. Na wee mũrũi wa mbaara ũtahotagwo, Jehova Ngai. nĩwe tũrenda kũnengere bũrũri witũ tũgakũnengere thirikari jehova ngai tũgakũnengere ona mwena wa ũregani tũgagũthaitha tu nĩ ũndũ wa kambĩini ciambĩrĩirie mahinda marĩa matagĩrĩire jehova ngai tondũ gũtirĩ ũndũ ũkumaga na thutha maũndũ mothe maya nĩwe tũrekereirie kĩrĩa tũngĩkũhoya nĩ atĩrĩrĩ ũitangi wa thakame ngai ũtwehererie Nĩ tũnogete nĩ kũrĩra Jehova Ngai, Nĩ tũnogete nĩ gũkaya Jehova Ngai, Igua mũkayo gwitũ wĩ tondũ nĩ gũgũthaitha tũragũthaitha, Ti gũgwatha tũragwatha, Gwĩ kahinda kũrahorerete Baba, Na rĩu mũthenya wa, ma, mũthenya wa iyũ, Nĩ tuonire maũndũ marĩa mekĩkire matarĩ mega o na hanini, Wũi Ngai ũngĩtũiguĩra tha twakena, Ũtwehererie maũndũ maya ma ũũru ũyũ wĩ ngoro-inĩ nyingĩ Jehova,

Kwĩ andũ marwarĩte, kwĩ andũ mena mathĩna matiganĩte. Ngai witũ ĩtĩkĩra kũringwo nĩ tha na nĩgetha ũcere mĩciĩ ĩno yothe. Na makĩria tũkĩririkana arĩa maratũtungata me kũu mĩciĩ-inĩ, ĩtĩkĩra kũmaiguĩra tha nĩ twagũthaitha. Na tondũ wĩ mũheani wa indo ciothe njega iria twendaga, rĩrĩa twagwĩtĩkia nama na ti itherũ, Ngai nĩ ũtũheaga. Na nĩkĩo ũrona rĩu twĩtĩkĩtie atĩ kĩrĩa tũbarĩtĩrĩtio nĩkĩo, nĩ ũgũtũhe o ũmwe witũ. Ndũkae kũreka tuume nyũmba ĩno ũrĩa tũũkire. Ĩtĩkĩra kũhũnia ngoro ciitũ na ũndũ wa Kiugo gĩaku kĩrĩa kĩtũũraga muoyo, na nĩgetha tũtũũre tũkuonaga ta Ngai wĩ muoyo matukũ marĩa mothe tũgũtũũra, nĩ ũndũ wa ũgooci wa rĩĩtwa rĩaku Ngai. Tũgakena na tũgagũcookeria ngaatho nĩ ũndũ wa rũthuthuũ rũu rũraitĩka. Nĩ tuona ũmũthĩ gũtinĩra rũkũngũ, Ngai, tũgetĩkia no gũthiĩ ũtũniinĩire rũkũngũ rũu nĩ ũndũ wa ũgooci wa rĩĩtwa rĩaku, Baba. Na tũgakena tondũ nĩ ũheanĩte magetha, rĩĩtwa rĩaku rĩrogoocwo.

gatũrũme ka ngai Ah, tũgũthiĩ hau hangĩ na nĩgetha twĩharĩrie kũrehe icunjĩ citũ cia ikũmi piras na ngatho kwaya mũtũhe rwĩmbo

ũnjararamirie mĩhaka yakwa mwathani mwega na mũtugi nĩ twagũcokeria ngatho rũcinĩ rwa ũmũthĩ thengio nĩ ũndũ wa wĩhokeku waku thengio nĩ ũndũ wa wagĩrĩru waku thengio nĩ kĩrathimo kĩrĩa ũtũhete rũcinĩ kĩa mbura mwathani nĩ twakwambararia na twagũtĩa nĩ ũndũ wa andũ a ndungata ciaku Twamarehe moko-inĩ maku, mũthamaki ũiyũrĩtwo nĩ tha, nĩ tondũ Ngai mwega nĩmathĩkĩire uge waku ũrĩa etĩkĩra mwathani, gwĩtĩkĩra igongona rĩrĩ rĩa o Ithe witũ wa matu-inĩ. Ũmarathime na ũmagitĩre na ũmarĩithagie, ũmathamakagĩre mahinda marĩ mothe, Jehova Ngai wa muoyo. Maheage hinya, Ngai Ithe witũ wa maũndũ mothe mega. Twacokia ngatho nĩ marĩa mothe ũmekĩire mũthamaki mwega. Wĩhokeku waku nĩ wa tene na tene Baba. Twaamrisha marĩa mothe moru mabangagwo nĩ thũ. Twamathĩrĩria kuzimu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Twagũthaitha atĩ andũ aku ũmarathimage hĩndĩ ciothe, magĩũkĩra na magĩkoma metagwo arathime, magĩthiĩ na njĩra metagwo arathime Mwathani. Ũmaingĩhagĩrie indo nyingĩ Ithe witũ, ũmaheage hinya wa ngoro, ũmaheage hinya wa meciria, ũmaheage ũgima wa mwĩrĩ, weherie cianangi mũtũrĩre-inĩ wao, ũmaheage bũthi Mwathani, ona mũtũrĩre wĩna ũiyũrĩru waguo Ngai, rathima njiarwa ciao Mwathani mwega, ta ũrĩa ugĩte kuma rũciaro rwa kana Ngai Ithe witũ, rwa gatatũ ona rwa kana, ona ũmakinyĩrie rwa gatano rũrĩa ũrorathime, na generation ciao ciothe mũtũrĩre-inĩ wao wothe, twahukia maũru mothe, twagũthaitha kĩrĩa ũmahete gũtirĩ ũngĩ ũkoya, o na kana matunywo, kana maingĩre magerio-inĩ mwathani, kana macira-inĩ, kana Ngai Ithe witũ maũndũ mothe ma gũtahwo indo ciao, tũreganĩte na maũndũ macio mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku, na twagũthaitha atĩrĩrĩ Ngai, Atĩ Roho waku Mũtheru arotũũra amatongoretie, o nao araika aku maromakagĩrĩra hĩrĩrĩ, ta ũrĩa kiugo gĩaku gĩtariĩ, thĩinĩ wa mĩthithũ yao ĩroiyũraga indo, tondũ ũguo nĩguo ũtwĩrĩte mwathani. Na ningĩ ũkoiga, Gũtirĩ rũhiũ rwa mbaara rũkaagĩrĩra rũkĩmokĩrĩra Jehova Ngai. Na rĩu mwathani aromũrathima, mwathani aromũingĩhĩria bũthi, aromũhe wega wake, arotũũra e mũrĩithi wanyu, Nĩ tondũ ndacũngaga na ndahĩtagwo nĩ toro, arotuĩka wa kũmwaramĩria mĩhaka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe witũ, na rĩa Mũriũ, na rĩa Roho Mũtheru. Ndathimĩra wĩra wa moko makwa.

Tũgũkenera Mwathani mũno mũno makĩria nĩ kiumia kĩu Mwathani atũhete kĩrathimo, na nĩ njũĩ aingĩ aitũ nĩ makinyĩte crusade-inĩ, na ningĩ tũkeonera ũtugi wake o na thĩinĩ wa arĩa maronaga online, na Ngai amũrathime mũno nĩ ũndũ wa wĩhokeku wa Ngai igũrũ rĩanyu. Mwĩhũrĩrei rũĩ. Nĩ mũnyitĩrĩire crusade ĩyo na njĩra nene, kuma Sunday school, nginya kwaya, nginya ithuothe, Na handũ hau hena kĩrathimo kĩnene, o we wothe ũheanĩte maũndũ maku mothe nĩ ũndũ wayo, atĩ gũtirĩ hĩndĩ Ngai egũgũtiga ũtheri. O na ũmũthĩ tũrĩ o kuo, kuuma thaa kenda o nginya tũrĩkĩrĩrie kũrĩka ũmũthĩ, igua nĩ ũkuoya ikinya rĩa wĩtĩkio, na harĩa ũgũthiĩ ũikare ũguo, ũkehoyagĩra maũndũ maku, ũkeraga Mwathani maũndũ maya no macenjie, ũkeraga Mwathani kĩrĩma gĩkĩ no kĩehere, tondũ Ngai nĩ wa ma na nĩ wa gũtũũra tene na tene. Tũgĩcokeria Ngai ngatho mũno mũno mũno thĩinĩ wa crusade ĩyo ya Chidiconary yothe, na ira Mũbishobu nĩ andũmĩire message aranjĩra thengiũ andũ a Thĩndĩgua, na mũgeithĩke, Na arĩ o wĩra-inĩ, o na nĩ nĩ arĩ, akorwo agĩkinya ũmũthĩ no agakinya mweri ikũmi na inyanya, nĩ Tuesday, na nĩ njũĩ Ngai witũ egũthiĩ na mbere agĩtũrathimaga. Kwĩ makanitha rĩu diocese ĩno ĩgũrĩte rũraya, ĩkagũra me mayo nĩgetha diocese itũ yarame, Andũ arĩa aitũ matũũraga na kũu matigage gũthiĩ ta arĩ o kanyũmba marathiĩ kũhoera, magathiĩ makanitha mega, na nĩguo wĩra ũrĩa mararuta na kũu mena Venerable Kamau wa kũrĩa Kavete, na makĩgĩa na Reverend Mwai ũrĩa watũhunjĩirie haha hĩndĩ ĩngĩ, nĩo maracokanĩrĩria andũ na kũu, makĩigaga o ũrĩa andũ marĩhoyaga kũringana na kũrĩa kũmakuhĩrĩirie. Kwoguo wĩra wa Ngai nĩ ũrathiĩ mbere, na ithuĩ arĩa Mwathani atarĩte thĩinĩ wa wĩra ũcio wake nĩ twagĩire gũcokia ngatho. Tũgũkĩririkana icera rĩa mũbishobu witũ no aroka mweri igĩrĩ, na nĩ tũrathiĩ tũkĩharagĩria, na nĩ mũrona nĩ tũthondekete rĩu kũrĩa nja na nĩ tũgũthiĩ tũgĩgũkumuthaga makĩria, nĩ ũndũ ona ithuĩ no twagĩire gũikara kũndũ Gũkĩrĩ kwega na kũndũ gũtheru, na maũndũ marĩthiaga o tũkĩrutaga o kahora o kahora, tũkaruta na Mwathani. Nĩ tũrĩ na ũhoro ũcio naguo wa mũthenya witũ wa cell group, mweri wa kenda kiumia gĩa kerĩ, na mũthenya wa kiumia, anene a cell group na arĩa mamateithagĩrĩria tũtigagwo nao, mũgetĩkĩra tũtithie o kahinda kanini nĩgetha tuone ũrĩa cell group citũ ithiĩte. Our senior citizen tũtigakorwo na ngwatanĩro njumaa ĩno tondũ kwĩna mũcemanio tũgathiĩ kũrĩa Ndumberi wa kũrĩkĩrĩria ũhoro wa crusade tondũ rĩrĩa tũrarĩ tũthiĩ nĩ kũragĩire mathiko ma ithe wa Reverend Kahara wa kũrĩa Rĩabainĩ arahurũkire atũrĩte mũrwaru aracoka arahurũka na mũthenya wa aramithi nĩguo akahurũkio. Kwoguo mũcemanio witũ ũrathiĩ Jumaa, senior citizen rĩu mũtikanoke gũkũ Jumaa ĩno, tũgoka Jumaa ĩrĩa ĩngĩ na no tũkamwanĩrĩra mũthenya wa Kiumia. Nĩ tũgũkĩgoca Ngai nĩ ũndũ wa maũndũ mothe, ndigwĩciria tũrĩ na ũndũ ũngĩ, tũheo notices icio ingĩ, mwĩhũrĩrei rũhĩ. Bwana asifiwe. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Bwana asifiwe sana. Wa mbere nĩ kũmũnyita ũgeni kanitha-inĩ ũyũ witũ wa St Mary's Thĩndĩgua. Ndika twĩna mũgeni mũthenya wa ũmũthĩ, twĩna mũgeni Ĩronekana no arĩa tũthomaga nao. Ngai wa muoyo amũrathime na amũike wega. Ngwatanĩro citũ cia matũra, Nazareth me kwa James Maina nĩwe Mbadi, nayo Bethlehem me kwa Mary Kĩmani. Nĩ tũrorio nĩ treasurer witũ twĩtĩkĩre gũtũmĩra paybill itũ wega. Twĩkagĩra paybill wekĩra namba iria, wacoka wathiĩ account, Amwe marandĩka namba cia thimũ, arĩa angĩ makandĩka vika, hakaga kũ eleweka wega. Koguo wona wekĩra paybill ĩrĩa itũ ya 27953, account ũkandĩka kana nĩ mũhothi, kana nĩ gĩcunjĩ gĩa ikũmi, kana nĩ ngatho ũracokia, kana nĩ pillar. Nĩgetha nake treasurer witũ akahota kũmenya ũrĩa egũcitabautisha agĩka mathabu make.

gĩcunjĩ kĩao moire cash moire ngiri magana matatũ ma mĩrongo ĩna na ithano na magana kenda, na paybill inĩ nĩ kwarĩ na ngiri mĩrongo ĩtatũ, nayo paybill itũ nĩ yarĩ na ngiri magana ma ngiri mĩrongo ĩnana na mũgwanja na magana mana ma mĩrongo ĩnana. Macio nĩmo maũndũ marĩa tuma namo, Ngai wa muoyo amũrathime. Thengiũ mũno. Athuri tondũ nĩ inyuĩ mũkũina crusade -inĩ ũmũthĩ, ũkai mũgoce mwathani. Athuri othe.